Köwser suwuny, bir suwuň, bir derýaň, bir guýyň ady ýa tefsirinde gelýär. Köwser käbir kän gelýär bir tefsirlerde. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli namaz oka. Doga-dileg et, fesalliň jomany, fesalli, doga-dileg et, namaz oka. Li Rabbike, Allaň üçin, halisen lille. Doga-dilegleriň, namaz-ybadatlaryň Alladan başga hiç kime etme. We şu ybadatlary etmeklik bilen Allaňa şükür et, çünki Alladyr saňa köwser suwuny beren, pygamberligi beren. Wanhar, we şo sanyda näme? Damak çal. Gurbanlyklar çal. Allaň ýoluna janlylar ber, ýöne hemmesi li rabbike bolsun, Allaň yrzalygy üçin bolsun, Allaň ýoly üçin bolsun. Allahdan başga hiç bir zadyň ýoluna şul ybadatlary etme diýen. Düşündiňizmi? Fesalli ya namaz oka ibadet et. Li rabbika rabbuň üçin wan haram nama nahr diýilýär. Aslynda näme islamda e, Uly mallar damak salmaklana nahr diýilýär, nahr diýmek şu döş diýmek. Şu döşe nahr diýilýär. Düşündiňmi? Şu döşe nahr diýilýär. Ondan boýny uzyn mallaň boýny şu döşüniň çykan ýerinden salnan üçin nahr diýilýär. Düşündiňmi? Şonuň üçin arap dilinde zabahtu Jemelen diýseň, biraz arap dilini sen bilmeýänligiň manysy, düşündiňmi? Şonuň üçin düýäň damagyny çalanda zebahtu diýmeýäň, nahartu diýýäň, düşündiňmi? Emma boýny uzyn mallar, goýun, geçi, towuk şoň alak zatlar näme? Zebah diýilýär. O näme? Boýnunyň kelleden başlaýan ýerinden çalynsa näme? Oňa zebah diýilýär, düşündiňmi?

Huwa, ýani ol düşmana gaýtýar. Huwa, ol düşman el-ebtardyr diýýär. Soňy kesik. Haýry kesik. Öli ölmäkä ady berekedi ýitjek adamdyr diýýär. Haýry kesik, bereketsiz, nesilsiz, abraýsyz, ölüp-ölmäkä ady ýitjekdir diýýär. Emma seniň adyň öleňden soňam kyýamada çenli durjakdyr diýýär, emma duşmanyň beýle bolmaz diýýär. Ölüp-ölmäkä hatda goňşulary ýadyndan çykarar. Düşünüňizmi? Bu sözüniň hem näme Allatagalaň beýdi etmekligiň hem näme manysy bar? Däýse näme araplarda biriniň bar ogullary ölse butira rajul diýen ekenler. Nesli kesildi diýen ekenler. Düşünüňizmi? Ýani manysy Aýn öldi, gutardy, bunu hiç kim tanamaz diýen. Şonuň üçin Muhammet sallallahu aleyhi we sellemiň Ogullar ölende, Amme Ebu Leheb diýýärler bir rowaýatda, bir rowaýatda başga Mekge müşrikler, Butira Muhammet diýdiler, ýagny Muhammediň soňy kesildi diýdiler diýýär. Şonda Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem näme, O müşriklere aýdyp, näme, Allaň ýanynda nesil seň adyň, dabaraň, zürriýet bilen galanakda, näme, tagat, ybadat bilen Alla ýakynlaşan, näme, zatlaryň bilen galýar. Şonuň üçin, näme, Huwel ebtar diýýär. O duşmanyň seň ebtar, soň kesik diýýär. Düşündiňmi? Emma seniň ismiň, abraýyň näme? Baky diýýär. Indi şu taýda bir belläp geçmeli zat, inna näme? Allah Tagala şu taýda näme? Inni diýmedi, men diýmedi, inna diýdi. Düşündiňmi? köplük formada getirdi. Düşündiňmi? Allah Taala pygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme kowser berende ýok özi berilen atmy? Beribilýärdi. Ve inna onda näme köplükde geldi? Ta'zim etmek üçin. Özüni Allatagala näme beýik etýär, düşündiňmi? Şonuň üçin arap dilinde ulanylýan uslup, patyşa adamyň ýökesi edenem bolsa, düşündiňmi, araplardan hem biz buýurdyk, düşündiňmi? Ýa biz şu karary näme kabul etdik? Karar kabul etýän näme patyşaň özi. Şonuň üçin näme arabyň dilinde şu zatlary ulanyşy ulanylany üçin Pygamberimiz sallal Allatagala pygamberimize şu Kurany Kerim berende arabyň söz ulanyşynda berdi. Inna özüni tagzymlady. Biz saňa berdik diýdi. Beren Alla. Düşündiňmi? A käbir tefsirde ýagny biz berdik diýip köplükde näme diýdi? Men buýurdym we perişdelermiň jemaatym saňa ýetirdi. Düşündiňmi? Ýöne iň dogrusy näme? Tagzym. Düşündiňmi? Hatda patyşalar zatlaryna biz kapyry ýeňdik diýer. Düşündiňmi? Ýa käbir patyşalaryna biz duşmany ýeňdik diýer. Patyşa duşmany ýeňende oň goşunlary urşup ýörkä patyşa tagtynda otyr. Ýöne biz diýdigi näme? Ýagny men goşunlarym zatlarym bilen. Ýa-da tagzym manyda biz näme? Şu karary kabul etdik diýer. Kabul karar kabul etýändiňe patyşaň öz hakynda. Degişli zat. Emma Allah Tagala Inna diýende özüni tagzymlap, öz kadyrynyň, abraýynyň beýikdigini näme, derejesiniň ululygyny beýan etmeklik üçin özüni köplük formada getirdi. Kewser näme? Şu taýda bir topar hadisler gelipdir. Şu hadisleriň birinde Näme diýýär? Imam Ahmet rahimehullah Ibn Omardan rowaýat etýär, Kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kowsar diýe jennetde bir derýa diýe. Jennetde bir derýanyň ady Kowsar. Meselem, Amy derýa ýa Jeýhun derýa diýilýär. Iki kenary lagly merjenden diýe. Hatda akýan düşewem lagly merjenden diýe. Ýani lagly merjenden näme çekilen ýasdan akýan näme Kowsar suwy Bir içen adam kyýa hiç haçan näme suwsamaz diýýär. Soň Wa ma'uhu eşeddu beýadan minel leben we suwunyň aklygy diýýär, süýdüň aklygyndan hem akdyr we ahla minel asali diýýär. Düşündiňmi? We tagamy baldan hem süýjüdir diýýär. We onuň käseleriniň sany asman ýyldyzlarynyň sanyndan hem kän bolýar. Allahu ekber. We näme? Ummatyma öz elim bilen guýup içirerin diýýär şonda. Düşündiňmi? Öz elim bilen alyp içirerin diýýär. Ýöne näme? Ummatymda tanaýan bir adamyny näme? Perişdeler gelip kowarlar diýýär. Men köwserimden daşlaşdyrarlar diýýär. Şonda Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem näme? Onam meň ummatymdan-a diýende, Eý Muhammet, bu saňa ymmat bolmaklyga näme mynasyp adam däl. Sen öleňsoň, bu seň diniňde näme üýtgeşmeler goşanyny sen bileňak diýdiler diýýär. Şonda Pygamberimiz, sallallahu aleýhi we sellem, başga hadysda şykgan şykga diýýär, bu'den bu'da, daşlaşdyryň diýýär, düşündiňmi? We bu hadysdan ýene bir alynýan zat, Pygamberimiz, sallallahu aleýhi we sellem, öleňsoň gaýyp bilmeýän diýip, düşündiňmi? Ölenden soň gaýyp bilýän bolsa, peri-perişdeler ol adamyny kowýandygynyň sebäbini soramazdy. Olar birinji bilen Ikinji bilen pygamber söýmek oň dini tutmak oň dinini üýtgetmeklikde däl düşündiňmi? Şoň üçin pygamberiň hakykatdan kyýamat gününde Köwser suwundan içip hiç suwsamajak bolsa, goşa sanyda pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellemiň şefagatyndan mahrum bolmajak bolsa näme? Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellemiň sünnedini tutmaly.